Helo a chroeso i rownd y ford. Diolch i chi am, am wylio neu am wrando, a diolch i chi sydd wedi anfon um, sylwadau ac uh, cwestiynau ac uh, unrhyw cyfyniadau mewn yn ystod yr wythnos. Fel chi gweld, mae'r um, mae panel rheolaidd yma gyda ni uh, heno, mae Cori gyda ni, ac Aaron, ac uh, Alun. Diolch i chi am wythnos arall o rownd y ford. Wel, o'n i'n meddwl byddwn ni'n cadw pethau'n eitha syml um, wythnos yma. So, gyd sydd gyda ni yw um, un cwestiwn yr un i gweddill um, y grŵp. Felly, ni jyst mynd i gofyn cwestiynau ac uh, a gweld lle mae hwnna um, yn mynd a ni. So, a mae pob cwestiwn, mae yna thema, um, mae'n, chi'n gorfod dewis un peth um, neu'r llall. Uh, nes i weld Don Adireidi yn neud hwn, actually, ar raglen plant yn mm. ddiweddar, gyda Ben Dant, a then, uh, a then eitha da, so gen i weld sut mae, mae hwn yn mynd Um, yn ar, Alun, neu di ddechrau off uh, gyda dy gwestiwn um, dwys di? Wrth gwrs, wrth gwrs.
Um, Mae'n bach o cynnyndrym neu gyda, mae rhywun yn ffonio chi lan yn dweud, hei, ti eisiau mynd allan yn fwyd, curry neu Chinese?
Right, okay. Aaron Trehan, ti sy'n dechrau ni off. Ar... A pam, ti'n gwybod pam hefyd, okay. Wel, mae hwn yn rhwydd iawn i fi, Chinese. Uh, Chinese bob tro. Dwi ddim yn fan anferth o curry. Um, mm. Ond, ie, yeah, byddwn ni wastad yn dewis Chinese. A be, be, beth yw'r order? Beth yw'r order? o, oh, um, Dwi'n eitha fan o unrhyw beth Chinese mwy neu lai. Um, byddwn ni'n cael fel crispy beef neu mm. um, oh, rhyw, rhyw fath o chow mein, unrhyw beth. Mm, yeah. Dyna dwi'n cael chow mein a crispy beef pob tro. Oh, a wedyn dwi'n cael, um, ti'n fel y deep fried tofu gyda fel chili a stuff arno fe. Ti'n cael hwnna?

Um, hefo fel uh, peppers ynddo fo, mae'n chili peppers, mae'n really, really dda. No, cool. Szechuan chicken? Szechuan, yeah, yeah, yeah, Szechuan chicken, yeah, dyna fo. Wel, dewis fi, dwi'n mynd i fynd, uh, sorry, dwi'n mynd i torri yr, uh, yr roll yma o Chinese curry pob tro. Uh, chilies, pont ar ddilais, um, mae dewis da. Um, am wneud yr ysol, actually, just os maen nhw hmm. eisiau noddi'r podcast o gwbl, fi'n gwybod iddyn nhw, iddyn nhw wneud. Um, be dwi'n cael, um, fel arfer rhywbeth o'n nhw cyrahu pynia, sy'n just fel pynia gyda gyda wyn o'n sab, dwi'n dwi really gwybod beth sydd yn yma. Um, neu dwi'n cael un o'n nhw Sally Botti, a dwi wedi cyflwyno hwn i Cadi sy'n bimp. A mae hyn wrth i bod gyda, fel, um, mae'n cigoen gyda apricots yn yma. A nawr mae hi'n dweud wrth pawb mae hoff curry hi di Sally Botti, os ddim yn gwybod beth yw e. Um, garlic rice, garlic nan, ac um, just gweld os mae rhywun ar y ford eisiau rannu yn y barges, chymod? Am lai, am lai. Gwrta'n arian, ti'n gwybod ateb cwestiwn di nawr? Wel, yn, yn, draddodiad, yn draddodiadol, swn i'n dweud Chinese takeaway, ond Indian allan. Mm, ond ers okay. troi'n vegetarian, dwi basically just i convertio i curries trwy'r amser. Cos yeah. mae'r vegetarian options, mae, you got your sagaloo, gobi aloo, you know, mae'r yeah. veggie options yn Indian yn incredible. So, mm. well, ti wedi, ti, mae rhywbeth wedi digwydd i ti yn ymwneud â curry wythnos yma, Alan? Oes.
So mae'n rhan o'r stori gyda ni. No, na i trio cadw fe'n gryno, ond... Um, am, uh, rhyw cwarter un ar ddeg, o'n i, o'n i jyst yn gwylio, o'n i'n gwylio Star Wars, actually, a dyma cnoc ar y drws yn dod. Is i'r agor y drws a delivery driver yna, gyda hmm. curry. O'n i'n fel, oh, ah, okay, mae un o flatmates fi wedi ordro curry yn amlwg, so nes i cymryd mewn. Galw lan y grisiau, e, mae curry wedi cyrraedd. Flatmate yn dod lawr, dwi ddim wedi ordro curry. Erbyn i fi fynd nôl i'r drws, the delivery driver di mynd. Mystery. Nes i, mynd, oedd, nes i agor y bag, dim byd yn y bag i ddweud wrth bwy oedd y curry wedi dod. so nes i wefan Just Eat a ffonio trwy pob un o'r curry houses oedd dal ar agor. Chwarae teg. Ond chwarter un ar ddeg.
Ond oedd yr un cyntaf nes i ffonio yn engaged.

Nath e byth ddod. Oh. Diwrnod ah. wedyn, o'n i'n meddwl, right, well, mae curry yma. Hyd yn os, os oes cig ynddo fe, someone's got to do something with it. Ond agro lan. Dau vegetable tea masala, vegetable rice, chips a peshwari nan.
O, o fel, Ond pwy ar y ddear sy'n ordro dau vegetable tikka masala? Twyd, hyd yn twyd, mynd am un a un arall o rhywbeth. Ond, um, mm. wel, na ni, rhodd bach i ti, Alun, fyna. Am canol nos, mae'n swnio fel cariad a wedi cael, cael ei bwyta. Iawn. Um, cwestiwn nesaf ni, Corey, os gwelwch yna. Ie. Iawn, mae hyn yn cyd-destun cyn wedi syl, wrth gwrs. So, mm. cwestiwn yw pa cig byddwch chi'n cael oh, yeah. hefo pa sos. So, cig oen, hefo saws, mint, mint sos, neu cig eidion, hefo horseradish.
Fi'n cymryd bod Alan jyst yn cael y sos. Oh, ie. Cig, cig. Ti ddim actually yn gwybod bwy ti fan. Ti'n gallu cael cyn wedi syl heb cig? Ydy hwnna'n rhywbeth ti'n neud?

Gyda Ie, ie, gorau fi dan. Mae'n ei greu fi dal lan hefyd, nag yw e. Ie, beth amdano ti, Aaron? Wel, os oes rhaid cael y sauces, byddwn ni'n definitely mynd am y cig oen. Chos dwi'n casau horseradish. Mm. Fi'n credu ti'n cael newid nhw, oedd Corey wedi dweud. O, Ie, nes i ddeud, nes i ddeud yn y- Ie. yn y neges, gallwch chi newid. O, Ie. oce. Yy, mm, O, mae hwnna'n un anodd. Na, na i dal sticio gyda cig oen fy meddwl, chos dwi ddim yn cael yn aml iawn. Mm. Ie. Treat. Wel, Fi mi ters beef. Fi wedi gwneud beth yn beth eithri tro diwetha fan byd ol. Uh, a bod yn eithriad beef. Ond fi yn hoffi horseradish, dim yn bad, ond mae'n well da fi mustard. So, uh, yeah. meddwl... Um, Nes i profiad gwael gyda horseradish unwaith. Um, nes i restaurant i gael uh, cynio di syl, a nes i cymysgu lan rhwng yr horseradish a'r bread sauce. Oh. Um, Oh. Mae'n hard on the bread sauce, ond... Mae'r holl radish o'n ei gyd. Mm. O, lad. Beth o'r dan y ti, Corey? Beth ti'n mynd i... Ie, uh, yeah, byddaf fi'n dewis y cig eidion jyst oherwydd yr horseradish, dwi'n really hoffi o. Weithiau ti'n gallu cael un sy'n fel really cry, yeah. ond chi'n gwybod, gallu chi cael bach o balance weithiau. Mm. So dyn off cigeidion bod fi'n gweud. Gravy arno fe hefyd i sort of... Yeah, balance.
Yeah, yeah.
Basically, dwi jyst yn lyfio mynd i Toby Carvery, lle ti ddim yn gorfod wneud y penderfyniadau yma. Pob dewis. Ti'n gallu just cael uh, pob dew. Ond hoff um, peth nath digwydd i fi yn y Toby Carvery erioed. Ni'n istedd yna, yn yr un yn, yn gorsain o'n, a ni'n istedd yna ac um, Oedd y dyn, o'n i eisiau reit o bwysau gravy station, ond fi'n credu fi'n cael ei alw. A gyda y dyn yma, jyst o draw, gyda jar fel mel, fel gwag. Llenwi fe gyda gravy. Roi y lid ymlaen a jyst roi fe mewn i pocket e. Amazing. Fi'n really eisiau gwybod beth nath yn ei gyda. Nath yn e just yfed e, neu oedd yn rhoi fe rhyw fwyd, dwi ddim yn... Uh, Dwi ddim yn gwybod. OK. Um, cwestiwn fi uh, nesa. Uh, aros ar y thema o bwyd. Um, be chi'n dewis, a falle bod rhaid esbonio hwn i falle rai o um, grandawyr fwy um, exotic ni yn y gogledd a pethau. Um, be chi'n dewis, Greg's neu Jenkins? So mae Jenkins yn, basically, mae fel Greg's, ond mae'n fwy lleol. Mae'n dod o Llanelli, ond mae fe loads yn nhw'n Abertawe. Mae un yn Cross Hands, does? Mae Sit In yn Cross Hands, actually. Eitha, eitha pop.
Yn i gyfyrddin. So, Greg's neu Jenkins, a pam? Dyna'r cwestiwn. Uh, Corey, gei di ddechrau ni o. Um, yeah, byddwn i'n dweud Jenkins fy hun, achos mae yna un yn, yn, yn Crossants, dwi'n byw yeah. ar bwys Crossants. Pam? Wel, mae'n lleol, ond hefyd, mae'n gwneud bara really neis, so ti'n gallu mm. cael sir does neis. Mm, oh, cool. Ail waith i sir does cael mench ar y podlediad. yeah, bron gymaint ar seat. Aron, beth amdano ti? Byddwn i'n cytuno, Jenkins. Yeah. Uh, y rheswm pennaf ydy bod nhw'n gwneud y custard slice neisa oh, uh, yeah. yn y byd. Mm. Um, yeah. Ond hefyd maen nhw'n lleol a oedd i ni gael fel dau ddrws i lawr o lle oedd um, mam gi a tad ci fi'n byw. Oh, pan amazing. Pan o'n i'n fach, o, oh, bendigedig. Amazing. Be amdano ti, uh, Arin? Greg's for the savouries, ond Jenkins for the sweets. Um, mm. Swn i'n cael vegan sausage rolls o Greg's, ond wedyn uh, cream donut o Jenkins. Ie, yeah, wel, ti'n meddwl beth, bydde ti'n mwynhau byw yn gorsein o'n? achos mae'r Jenkins a Greg's just nesau gilydd. Os na unrhyw beth mwy deheuol na hwnna, cael y nhw just nesaf. Um, Ie, yeah, dwi'n cytuno gyda chi. Os ydych chi'n mynd am y bacon and sausage roll, dim ond Jenkins chi eisiau. A chi moyn y bacon na sydd wedi bod yn sort of eistedd yn y pot poeth am fel tri diwrnod neu rhywbeth, a mae e jyst i newid mewn i... Mae o ba- bac yn gorau yn y byd. Um, ond weithiau, ti jyst eisiau Greg's, dwi. Ti jyst eisiau steak bake, mm. neu uh, beans and sausage pasty. Na i fi fod yn onest. Um, Corey, ydy yn wir yn America, does dim pasties? Um, dwi, dwi ddim yn meddwl bod na. Mae'n ddim yn Tennessee. Falle yn, yn y gogledd, neu beth. Yeah, amazing, neu yw e. Gwybod? Mae ddim wedi cyrraedd yna. Ie, wel, dysa ti cael teulu ti dechrau fel siop.

Tough one, nag Dwi, o ran trwydigell, sy'n ni'n gweud bod fi'n agosach at Paul nag ydw i at Pedr. Ond wedyn, o ran bywyd fel Christian, definitely mwy fel Pedr. so, uh, Paul, Paul. Paul, call yeah, it, Paul. call it. Na ni actually wneud hwn fel vote, okay? Gen i weld pwy sy'n ennill. uh, hwnna bydd y canlyniad. Corey, beth amdano ti? Ie, yeah, ma, o, mae rhai fi mynd gyda Paul, oherwydd yna dadl rhyngddyn nhw, a dwi'n dwi meddwl o fi'n cytuno gyda Paul. yn yr, oh, y dadl. Nice. dwi ddim yn mynd i adlu hwn fod yn unanimous, dwi'n mynd am pedal, just er mwyn, uh, er mwyn bod yn wahanol. Achos, dwi'n meddwl, pan ti'n meddwl am pedal yn erbyn Paul, fel, dwi jyst yn meddwl amdano ddau nhw yn yr actau. achos ti'n maen nhw'n cael cyd redeg tyn bach. Ond wrth gwrs, chi'n anghofio am yr stori, yr holl rhan, tair mlynedd mae Simon Pedr yn cael um, gyda Iesu, a fi'n credu bydde fi'n... Uh, yn pen fi, fi'n trio gweithio pwy bydde fi eisiau bod, Pedr neu Paul, dyna fi wedi troi fe. A fi'n credu bydde fi eisiau, eisiau bod yn Pedr, fi'n credu. Hmm. Ie. Mm. Yeah. Aaron, cwestiwn dy hun enni i ti. Ie, yeah, byddwn ni'n gweud Pedr hefyd. Ie. Yeah. Just chos Cerdded ar y môr. Tropically strewn off. Uh, yeah. A wedyn pregethu yn y Pentecost a yeah. miloedd yn dod i gredu. So, uh, a gwerthu ar ôl hynny hefyd. Just meddwl bod yn legend. So, yeah. yeah. A newyddion yn dam y ffordd bod ni wedi cael um, dro, achos dys neb yn gallu fel dweud bod ni wedi creu rhyw fath o heresy. rai o blaid Paul a rai o blaid Rwy'n wedi pledeisio dros y polos, rwy'n gwybod. Ond um, mae'n braf uh, bod ni wedi dod i, i canlyniad uh, hafal. Um, fyna. Nawr, wnaeth rei ohonoch chi gofio reit o'r dechrau pan dechreuon ni yr podlediad yma, ond yna rhyw controversy yn, yr, uh, yn y grŵp o ran y ffilm Princess um, bride, uh, a fi'n credu nes i disgrifio fe fel absolute trash, uh, ar un, um, ar un uh, penod. Um, ond Arin, fi'n credu bod y gyda ni update ar y Princess Bride, ti eisiau rannu? Oes, ie, yeah, ar, ar Twitter wythnos yma, nes i weld bod yna criw o, um, o celebrities wedi mynd ati i wneud home video version o'r Princess Bride. Does yna ddim continuity yn fe o gwbl. Um, Mae'n absolutely anhygoel. Mae ma Wesley yn un o'r golygfeydd yn cael ei chwarae gan Jack Black. Um, oh, oh, fi, yeah, oh, na, mae diddordeb gan Derek na. Mae hwn sy'n o well yn barod. Ond, ie, yeah, mae os chi'n gyfarwydd gyda'r ffilm, y, y golygfa pan mae Wesley yn dringio, neu sorry, the Dread Pirate Roberts, no spoilers ni. Yeah. yn dringio lan y clogoen, um, Jack Black sydd yn dringio y clogoen. Oh, yes.
So, Tipyn bach yeah, fel yn Natural Libre pan mae'n dringio'r clogoen i cael yr, yr oi, chi'n cofio? Pwy arall sy'n rhywbeth? Jack Black yn y fe, rhywun arall? Um, uh, Hugh Jackman.
Fe yw y, y brenin drwg. Um, o, oh, dwi'n cofio'r peth allan. Ond, uh, oh, chdi yeah. mynd â fi lan fyna gyda Jack Black, I fod yn honest, reit nôl lawr gyda Hugh uh, Jackman. Fi'n cael yn fforsio i wylio'r Greatest Showman. Ond, ie, um, yeah, so, um, newn ni roi link i'r ffilm yna, newn ni roi link i'r fideo yna yn, yr, um, yn y credits neu beth bynnag dan uh, y fideo. yma. Ond wrth gwrs, um, mae yna un canlyniad arall i chi gyd yn aros amdano. Chi wedi bod yn aros pethefnos amdano fe. Uh, Clem, eisiau ni galw ti mewn. Dyna uh, ar y sgrin, mae'n cynhyrchydd ni, uh, Sam Clement, yn rhan um, o hwn. Fi'n credu, oh, mae wedi clywed ni. Dyma fe, gyda llew Juda tu ôl, uh, tu ôl iddo fe. So, um, Os ych chi'n cofio, uh, pethefnos nôl, wnaethon ni cynhyrchu a cyfansoddi, felly dros fi wedi, um, pedwar can greiddiol ar y thema um, o rownd y ford. Um, so ni'n ni just gwrando i cwpl o clips ohonyn nhw yn nawr.

neu ydym sgwar Hexagon neu bed real Does ni neb sy'n gwybod be di eisiau Ond gwan dewch i bod ddedfed rhwng dy bol Ie, yeah, wel, falle bod rhai ohonych chi'n cofio nhw, falle bod rhai ohonych chi wedi bod yn canu nhw um, trwy'r uh, pethefnos uh, diwethaf. Dwi'n sicr wedi cael, um, cael un crem. beth yw siap y ffordd. Mae hwnna wedi bod yn mynd rownd a rownd yn pen. Mae merched fi wedi bod yn canu fe uh, non-stop. Rwy'n fath o can plant maen nhw'n uh, ma nhw joio. So, uh, yeah. Wel, wnaethon ni roi um, fod, wnaethon ni roi poll ar uh, trydar ar Twitter, a mae'r results um, mewn ac um, jyst i weid, mae rhai ohonyn ni ddim yn hapus iawn. Dyna'r gwirionedd. Uh, fi'n credu bod Aron yn, uh, yn cytuno gyda fi. Oh. Mae yna ma na cam. Mae cam wedi digwydd fan hyn. Achos dyma'r canlyniadau. Nawr, Yn pedwerydd, mae Clem. I mean, i, fi, hmm. i fod os, dwi ddim yn credu bod hwnna'n deg. Hmm. Ond fi, fi ddim yn credu bod gyda fe'r... Um, os mae Clem... Os ydych chi'n gwybod am hwn, mae Clem byw yn, yn Lloegr. Mae hwn yn international um, podcast. Ac um, a fi'n credu dyna pam. Ti'n meddwl fel, o ddim gyda fe'r fan base Cymraeg hmm. draw... Uh, draw fyna um, wrth, wrth bôn. Nath e aros oedd wedi mynd lawr y traeth. Falle wedi wedi cwrdd â lot o bobl. Uh, wythnos uh, yma. So Clem oedd yn pedwerydd. Yn drydydd oedd Alun. Sorry Alun. Ond ti'n rot, o ti ddim yn bedwerydd. Ac uh, wedyn yn ail, yn ail, a fi'n credu hwn, ail, fi ac Aaron, Ac mae hwnna'n golygu yn gyntaf, a let's be honest, oherwydd nath e dynydio'r plant yn y fideo a cael, chymod, votes mamen, bob man. Oh. Cori, llongyfarchiadau. Ti Diolch yn fawr. ennill yr uh, cystadleuaeth um, cystadleuaeth canu. Ac uh, mae gen i fi quote fan hyn gan rhywun o'r enw uh, Sean Jones, sydd uh, sy wedi, cael, sy wedi cyfrannu i'r podlediad o'r blaen. Ath e anfon neges i fi, a mae hwn yn neud yn wath. Mae hwn yn neud yn wath. um, Fi'n teimlo'n eog am ddim fawtio am Cori, un fe oedd, un fo oedd y gorau, ond o'n i'n methu pleidleisio dros Aaron Trahan yn canu Hei Mam Gi. so, mae hwnna jyst neud yn wath, diolch Sean. Os beth ti'n dweud yw, un o'r pleidleisiau gafon ni, oedd ddim yn heiddi fe. A fydde hwnna wedi wneud y sefyllfa yn wath. Iawn, wel, heno, ni fynd, ie, ni mynd i edrych ar um, Salm, Salm 130. Ac uh, mae'n un o'r salmau sy'n cael ei alw'n cyneuon esgyniad, yn Saesneg, Songs of Ascent. Wel, yn y Beibl Cymraeg newydd, mae'n cael ei, cael ei alw'n can esgyniad. Yn Beibl.net, mae'n cael ei alw'n can yr orymdaith. Ac yn Beibl William Morgan, dyma tro gyntaf i William Morgan cael, cael quotio fi'n credu, ond falle nath uh, Corey, um, Cynan a Caris mention of actually. Yn ei, yn ei Feibl e, maen cael ei alw'n cyneuon y graddau. So mae tri teitl gyda ni, ond actually mae'r tri teitl yn really helpu ni um, deall beth yw um, y salmau yma. So, maen nhw'n salmau oedd y pererinion, pilgrims, yn canu wrth gerdded i Jerusalem. So, bydden nhw'n mynd i Jerusalem ar gyfer yr, y gwyliau crefyddol, um, i addoli yn y deml, a bydden nhw'n canu'r cyneuon yma wrth fynd. A dyna pam ni'n gallu galw nhw'n cyneuon Yr orymdaith, achos maen nhw'n cerdd a nhw'n gorymdeithio i uh, Jerusalem. Uh, ni'n galw nhw'n creu yn ysgyniad achos o'ch chi'n mynd lan i Jerusalem. So, mae chi'n codi, a ni'n galw nhw'n um, cyneuon y graddau, achos mae graddau'n meddwl fel y steps o'n nhw'n cymryd i fynd lan i'r demo. Ac yn ôl y sôn, yn y greiddiol, yn yr Hebraeg greiddiol, chi'n gallu clywed rhythm traed y pererinion yn, uh, yn y sal yma, yma wrth iddyn nhw cerdded lan i Jerusalem. Felly, dyna beth yw un o'r salmau yma. Mae hwnna'n gwneud yn mwy, mwy diddorol beth bron bod yn un o'r reina oedd y pererinion yn canu wrth gyrraedd, wrth gerdded i um, Jerusalem. Felly, Alun, fi'n credu ti'n mynd i ddarllen e, uh, a wedyn mae gyda ni pedwar cwestiwn um, i drafod. Diolch, Alun. Salm 130. O'r dyfnderau y gweithas, y gweithais arnat, o arglwydd. Arglwydd clyw fy llef, bydde dy glystiau'n agored i lef fy ngweddi. Os wyt ti, arglwydd, yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd all sefyll? Ond y mae gyda thi faddeuant, fel y ceid a ofni. Disgwyliaf wrth yr arglwydd, y mae fy enaid yn disgwyl, a gobeithiaf yn ei air. Y mae fy enaid yn disgwyl wrth yr arglwydd, yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore, yn fwy nag y mae'r gwylwyr am fore. O Israel, gobeithia yn yr arglwydd, oherwydd gyda'r arglwydd y mae ffyddlondeb, a chydag ef y mae gwaredigaeth helaeth. Ef sydd yn goredu Israel oddi wrth ei holl gamweddau. Diolch.
Mae adnod 3 um, a 4 jyst yn adnodau um, arbennig iawn ag nhw. Mae, mae nhw'n un o'r cypledu yna sydd gyda'r ond yn y canol. Ie. Yeah. Mae'n dechrau, um, mae fan hyn, os o'i ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd a all sefyll, ac wrth gwrs, yn ni'n gwybod, mae Dyw yn cadw golwg ar gamweddau, pa un ohono ni sy'n gallu sefyll, pa gobaith sydd gyda ni, a wedyn mae adnod pedwar yn dod mewn, a jyst yn dweud, ond, y mae gyda thi, fa ddeiant. ac uh, just yn newid y peth yn, yn llwyr, nag yw e. Mae'n mae dod â gobaith mewn i'n hanobaith ni. Bod Dyw yn maddau ni oherwydd a Thiesu Grist i'r groes yn ein lle ni. Ac uh, a felly mae'r ond yna yn newid uh, pob dim. Right, fi wedi dechrau pregethu nawr, so mae'n mi stopio, uh, neu fydd ein, uh, fydd ein mynd a mynd. Ale, mae'n credu bod gen ti cwestiwn sydd yn dod uh, oddi wrth adnod y tri um, a phedwar. Felly, wneud i ofyn yeah, nice. y cwestiwn. Diolch. Cool. Um, Wel, fel arfer, pan dyn ni'n meddwl am faddeiant, y peth cyntaf sy'n dod i'n... Wel, y peth cyntaf sydd ddim yn dod i'n feddwl ni de, um, ar ôl ystyried maddeiant, yw ofn. Um, ond mae'r ma, ddau beth yn cael eu clymu yn amlwg iawn yn y salm yma. So'r cwestiwn sydd gennym fi yw, sut mae derbyn maddeiant yn ein arwen ni at ofn? Beth yw ystyr hynna? A ydyn ni'n treulio digon o amser yn ystyried beth yw hi i ofni yr arglwydd. Ie. Yeah.
Nes i ddim gorffen adnod pedwar, sori, ond mae gyda thif a ddeiant fel y cei dy ofni. So dyna'r y cysylltiad. Um, fyna. Cori, neu di ddechrau ni off ar y cwestiwn uh, yma. Diolch. Ie, um, yeah, dwi'n meddwl bod o'n cysylltiedig i adnod 3. Uh, os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamwedd a pwy o arglwydd a as all sefyll, bod Duw yn cyfiawn, bod Duw yn sanctaidd, ond hefyd mae Duw yn hael gyda'i um, drugaredd. Ond mae ddau'n cysylltiedig i'w gilydd. Mae un yn hael, ond mae'n atgoffa ni trwy ei haelioni bod Duw yn sanctaidd, bod Duw yn gyfiawn, bod ni ddim yn heiddi fo, Ond felly, da ni yn byw yng, yng, yng, yng ngoleuni gwirionedd adnod tri hefyd, uh, wrth profi'r maddeuant, yn cofio bod Dyw yn sanctaidd, bod Dyw yn cyfiawn. Felly, da ni'n ofnio, ond hefyd, da ni'n ofnio yn cyd-destun ei haelioni hefyd. Di yeah. yn gwneud synwyr. Ie, yeah, yn sicr.
Aron, os gen ti'n rhywbeth i ychwanegu i, uh, i hwnna? Ie, yeah, fi'n meddwl, um, falle yn ychwanegol at hynny, um, dyn ni'n aml yn gallu um, dod yn fwy ymwybodol o'n pechod ni ac o uh, y gost o faddeiant. Ac yna wrth i ni brofi maddeiant pechodau a sylweddoli y gost am pechod, dyn ni'n dod i ofni uh, brifo Dyw, ofni um, achosi rhagor o, o boen ac achosi gorfod cael ein maddau eto te. Um, a dwi'n meddwl mae hwnna hefyd yn, yn rhan ohono fe. Yn sicr ofn uh, dew yn ei gyfiawnder ac yn ei heilioni fel y cwr i'n dweud, ond hefyd wedyn uh, ni'n ofni gadael dew i lawr, ni'n ofni bod ni'n gorfod, uh, wel, mae fel bod e'n talu uh, rhagor am ein pechod ni, er fod e wedi talu unwaith ac am byth, bod ni'n ychwanegu at fel petai. Ie, yeah, ie. Yeah. A o'n i'n meddwl, fel, fel chi wedi dweud, mae yna dau fath o ofn yn adnod y 3 a 4, does? Mae fel chi wedi dweud yn barod. Dau fath o ofn. Un yw ofn dew sydd yn cadw golwg a cyfrif o gamweddau pechont. A wedyn mae'r ofn yr Duw anhygoel yma sydd yn maddau. Yn dyw e, chwbod, mewn ffordd, mae'n ma yna actual eitha emotional rollercoaster rhwng adnodau 3 um, a, a 4. Ac um, fel dwedodd, a chi'n mi lyfio hwn, fel dwedodd y band uh, Ska o'r 90au, uh, The OC Supertones, mae rhan fwyaf o diwneddith fi yn, yn dod o, o band y Ska, Chris Nofel y 90au. Um, Maen nhw'n cymharu y ddau fath o ofn. Um, maen nhw'n dweud, it's not like um, being scared of a gun, but like the heat of the sun. A fi'n credu mae'r ddau beth yna'n really helpful. Fel, yn yr un cyntaf, ti'n ti ofyn, um, achos mae Dyw wedi gweld y bechod di, yn yr ail un, ti mewn o, dwyt. Mm. O ddews, ti just mor dda a mor bur a mor, mor fawr. Ond fi, fi hefyd yn credu, dim ond oherwydd beth mae Christ wedi wneud, i ni'n gallu dod mewn parchedig ofyn a hefyd hyder llwyr. Mm. Dyna'r sort of attention i fe. Fi'n fi, fi dod at y, yn hân sydd yn y nefoedd, a fi'n dod mewn parchedig ofyn, ond fi hefyd yn dod yn hyderus fel plentyn bach sy'n jyst yn redeg at ei dad. A fi'n gallu oherwydd mae e'n maddau. Oherwydd mae e wedi uh, maddau. Alun, i roi dod nôl at y ti, uh, unrhyw beth ti eisiau hmm. dweud ar dy gwestiwn di, uh, dy hun. Yeah. Wel, dwi'n dwi meddwl mae, um, fel nes ti symud fel an fyna, Derek, wrth i ni feddwl am, am be mae Iesu wedi wneud ar, ar y groes, Mae Paul yn disgrifio y groes fel lle dyn ni'n gweld gogoniant Duw. So pan dyn ni wedi gweld y groes am beth yw hi, dyn ni wedi gweld rhywbeth o ogoniant Duw, a mae hwnna yn achosi braw. Um, ond, i ni'n byw yn y tensiwn fel Cresnogion rhwng y braw yna a'r rhyfeddod o pwy yw hwn a dyma'n nhad i. Hmm. Um, yeah. A dwi'n meddwl bod hwnna'n uh, ma hwnna lle rili braf i fod, neu gyfe. Ie, yeah, fi, fi jyst yn lyfio adnod y 3 a 4 ar hyn o bryd. Hmm. just, honestly, just ddim gallu cael digon um, ohonyn nhw. Right, cwestiwn fi uh, sy'n nesa. Os ydych chi'n edrych um, bellach lawr um, y salm yn uh, adnod y 5 a, a, a 6, um, ni'n gweld un gair yn dod lan um, dros, dros o'r disgwyl. disgwyl. So, disgwyliaf wrth yr arglwydd, y mae fy enaid yn disgwyl a gobeithiaf yn ei air, y mae fy enaid yn disgwyl wrth yr arglwydd yn fwy nag y mae'r gwylwyr am y bore. So, cwestiwn fi yw, beth yw e? Achos mae'n swnio'n gret, nag yw e? Mae'n un o'r sort of phrases Cresnogol yna, ni'n mynd i disgwyl wrth yr arglwydd, ond actually, Beth mae'n ei olygu, yn eich barn chi? Be, be chi'n meddwl mae, mae'n olygu i ddisgwyl wrth um, yr arglwydd? Aaron, neu di ddechrau ni off uh, tro yma. Right, na i drial. Um, credu bod yna, falle yn y cyd-destun yma, maen nhw ar y ffordd i Jerusalem i ryw um, oel arbennig, a felly falle bod nhw'n disgwyl bendith diw, bod nhw'n disgwyl presenoldeb Duw mewn ffordd arbennig. Dwi'n meddwl hefyd bod yna elfen o, yn sicr bod nhw'n disgwyl y Mesoea pryd hyn um, hefyd, uh, a felly mae yna disgwyl gwahanol i gael yn dos e. Um, yeah. Mae'n anodd gwybod yn union beth yn nhw'n uh, yn, yn ei olygu, mae dyn nhw'n yeah. dweud yn union, yn sicr maen nhw'n ma nhw disgwyl am i ddew weithredu, a dwi'n meddwl dyna fel y peth pwysig yw, maen nhw'n disgwyl i fyw i wneud rhywbeth, maen nhw'n disgwyl i fyw i siarad ac i bresenoli hynna ac i symud yn rymus. A mae hwnna'n rhywbeth mawr, yn rhywbeth holl bwysig i ni. Ie, yeah, ie. Yeah. Alun, beth amdano ti? Beth yw ei i ddisgwyl wrth yeah. yr arglwydd? Wel, o'n i'n gobeithio bydde ti'n gofyn i rhywun arall gyntaf i roi ateb straightforward cynhwysfawr, cos mae Dwi dwi 'di gorfod wneud lot o feddwl am am hwnna, reslo gyda fe. Yym, a mae 'na lot o fel kind of pethe bach yn sefyll allan i fi. Yym, so yn gyntaf, n- wnaeth Cory sôn am hwn cyn cyn i ni ddod on air, ond dwi 'di bod yn cyfieithu e ambell i beth gan y Puritaniaid yma. Yym, dyn o'r enw Thomas Lai yn Mewn i dweud taw... Lladin. Mewn i Lladin. Mae ma' diwinydd Thomas Lai yn dweud, um, amynedd yw gobaith sydd wedi ymestyn. Um, so, o'n i'n disgwyl ni, um, a mae'r ma, cysylltiad gyda ail hanner yr adnod yn nid y glir, mae'r Christian yn disgwyl mewn gobaith. Um, so, dwi'n meddwl bod rhaid i ni ehangu wedyn ar, ar beth yn union yw'r gobaith yna. Um, a dyn ni'n gobeithio am, wel mae gennym ni gobaith sicr am ddyfodol tragwyddol gyda'n Duw ni. Um, ac eto mae rhaid ni fod yn amyneddgar tra, tra yn bod ni'n ysu am y dyfodol yna. Dwi'n, mae, um, noth Aaron kind of dropio ni bregethau, neu falle ni wedi edu syl, um, tyrd o arglwydd um, Maranatha, come Lord Jesus. Yym, a dwi'n sicr, wrth wrth ddarllen hwn, dwi dwi 'di bod yn meddwl, dwi dwi ddim yn gweddïo digon i yr Arglwydd ddychwelyd. Yym, a dwi'n meddwl ma' ma' raid ni disgwyl a disgwyl yn y yn y yn y ffydd sicr bod bod ni'n disgwyl am rhywbeth cadarn, yym, a bod ni'n gweddïo byddwn ni'n gweld hwnna ar ryw ffyrdd. Ie, fi'n credu fi'n credu chi'n iawn, ma' 'na elfen o disgwyl, yym, am yr, am yr diwrnod olaf, o diwrnod yr arglwydd wrth i ni ddarllen haf. Fi'n credu mae Maron yn iawn, pan maen nhw'n canu fe wrth gerdded i Jerusalem, maen nhw'n disgwyl yn sicr am, am y Mesoea. Mae'r ffaith bod ni'n mynd mlaen i sôn am waredigaeth mm. um, ac achubiaeth yn, yn dangos uh, hynny. Cori, beth o, o ti'n mynd i... Uh, ddweud. Ie, yeah, jyst cytuno efo chi. Um, dwi, wel, pan ydych chi, pan dyn ni'n gwylio'r newyddion, neu edrych ar um, Facebook neu unrhyw beth, mae'n ma hawdd iawn i teimlo digalon gyda sut mae'r byd heddiw. Um, ac jyst teimlo yn, yn wan fel beth allai wneud yn y sefyllfa hyn. Ond fan hyn, maen nhw'n cydnabod y ffaith, mae yna ddim byd wir allan ni wneud i newid calonau pobl, i newid y byd, i, i, i, um, i wir achub y byd fel mae Dyw yn addo i wneud. A, a mae salm yma jyst yn, yn, yn, yn adnodd wych i, i ddweud i'n enaid, da ni yn ddisgwyl i teirnas Dyw ddod i'n plith, i teirnasu i wneud pob peth fel dylai fod yn ôl cyfiawnder Duw. A mae hyn yn yeah, adnodau wych hmm. sydd jyst yn atgoffa ni o pwy dyn ni'n credu bydd yn, yn ein harwain, pwy yeah. Hmm. bydd yn dychwelyd ac pwy bydd yn adnewyddu pob peth. A, yeah, so. Hmm. A, a mae'n fel, ma, achos mae'n sort of ail adrodd brawd ag ar un pwynt, yeah. ti'n kind of yn clywed fel chant, fel yeah. clywed nhw'n mynd dwyt ac yn, mm. yn canu fe. Ie, yeah, fi, fi, fi really di mwynhau sort of meddwl am y gair disgwyl yma, mm -hmm. disgwyl wrth um, yr arglwydd. A fi'n credu, um, mae Cori yn iawn, mae yna elfen o ildio ond fe, yn does, o just surrender. Um, hynny yw, does na ddim byd ni'n gallu wneud i delio gyda'r problem o, o bechod chwaith, yn o'm ni. Um, dyn ni ddim yn gallu um, delio gyda'n pechod ni. Dwi e ddim bod ni'n gallu gwneud digon o bethau da tan mae'r pethau drwg di balansio mas. A cofiwch, mae'r mae Samet di dechrau trwy dweud, um, o'r dymderau y gweithais ar yna tafod. Mae wedi galw ar ddew am fyddeiant. Mae wedi dweud, mae yna myddeiant yno ti, A mae'n nawr yn dweud, a fi'n disgwyl amdano fe. A mae'n disgwyl yr un sy'n mynd i ddod â fyddeiant. Um, Iesu Grist, a mae yna elfen o ildio yn hynny, o ddibyniaeth yn hynny, o weid ti, ti o ddiw, um, sy'n mynd i, mynd i faddau. So, uh, mm. Ie, yeah, fi'n credu bod hwnna'n, um, mae gair bach uh, hyfryd yn, yn y hmm. salm. Cori, ni'n troi at dy gwestiwn di uh, nesa. Ie, yeah, um, mae'n uh, ma yna cysylltiad i hyn hefo beth dyn ni wedi bod yn sôn am hefyd. So, yn adnod 8, um, dwi'n gofyn hyn yn cyd-destun um, y coronavirus a sut mae um, gwahanol um, gwleidyddion wedi ymateb a, a wedi paratoi. So yn adnod 8, ef, so Dyw, sydd yn gwaredu Israel a ddi wrth ei holl gamweddau. Um, ac mae cwestiwn fi, so, so mae Salmydd yn sôn am Dyw yn achub genedl Israel a ddi wrth ei gamweddau. Ydy hyn yn berthnasol felly i ni fel genedl heddiw a canlyniadau ein gamweddau ni sydd wedi wneud i ni cydnabod y ffaith bod ni angen cael ein achub oddi wrth sefyllfa mor bregus, mor tywyll fel petai. Mm. Ac oedd Israel hefyd yn ffeindio hunan mewn sefyllfaoedd anodd, tywyll, sut allan ni canu can yr arglwydd mewn, chi'n gwybod, tir mm. um, dieithrol. Uh, felly ie, yeah, so dyna'r cwestiwn fi. Ydy o'n perthnasol i ni? Allan ni dal y salm yma fel genedl, neu yn tôn am genedl, neu ydy o'n mwy am yr eglwys, neu be chi'n meddwl? Hmm. Ie, a a fi'n credu mae'n diddorol y sawl mae hunain. Mae'n dechrau um, unigolyn sy'n siarad. Unigolyn sydd yn ysgrifennu'r sawl, ond mae wedi cael ei sgwennu gan i gan gynulleidfa. So, ni'n mynd o unigolyn i gynulleidfa, ac erbyn y diwedd, ni'n sôn am Dyw yn gwaredu um, cenedl neu ei bobl hefyd, gallwn ni gweld hwnna uh, fel ydy fe. So ie, yeah, mae yna layers yn y salm hefyd, does? Am hyn, mae, ma, ma, Corey, ma cwestiwn Corey yn, yn dod ein o'r ein a lan. Um, Alun, ti ddim wedi dechrau eto, gei di ddechrau ar um, yr un yma. Ie, yeah, wel, mae'n ma newydd taro fi wrth, wrth feddwl am um, y cwestiwn yma. Y, y cwestiwn blaenorol, ni wedi yn, yn sydyn iawn kind of, cymryd rhywbeth allan o'i gyd-destun a ystyried beth mae hwnna'n golygu ni fel Cresnogion nawr ar lefel personol yr unigolyn. Um, a ni'n ni neud yr un, ni'n gofyn yr un fath o cwestiwn gyda, gyda hwn, ond ar lefel lot yn fwy. Um, A dwi'n meddwl mae yna lot fawr o waith sydd angen wneud cyn bod ni'n gallu wir deall sut mae hwn yn berthnasol i ni. Um, rhaid ni ddeall beth yw natur addewidion Dyw i Israel yn yr Hen Testament. Um, a mae hwnna'n bwnc enfawr. Mae hwnna'n tair podcast yn ei hun um, gyda lot fawr o wahaniaeth darn arno fe. Ond mae rhaid ni wneud y groundwork yna cyn ein bod ni'n gallu deall well, sut mae hwn yn berthnasol i ni heddiw. Ydyn ni'n gallu cymhwyso fe i ein hunaniaeth cenedlaethol heddiw? Um, ond dwi'n meddwl, un, un peth ni ddim yn gallu gwneud yn, yn straightforward iawn yw, yw just cymryd addewidion Dyw i Israel a mapio nhw ar Cymru heddiw, gwedwch. Um, mae, chymod, wedi dweud hynna, gair Dyw yw hyn. so mae'n rhaid ni ddeall sut mae'n berthnasol. Mae'n rhaid ymdrechu i'r wrestler gyda a gweld, okay, well, sut mae, mae hwn yn berthnasol. Um, dwi wedi kind of ystyried, yn lle, yn lle ffocysu ar Israel, ffocysu ar pwy yw'r prynwr yn yr adnod yma, so, neu y gwaredwr fel petai, ef sydd yn gwaredu Israel. So beth mae hwnna'n edrych fel? Ni wedi trafod yn barod, ni wedi esbonio beth yw'r efengyl, ond ni methu gorddweud y peth ydyn ni. gwaed Iesu ydy'r unig peth sydd yn gwaredu. Dyna beth sydd yn gwaredu Israel sydd yn credu, dyna beth sydd yn gwaredu ni heddiw. Um, a dwi'n meddwl bod hwnna'n pwynt da i ni gychwyn pan dyn ni'n ystyried, wel, sut dyn ni yn trafod um, addywedion dew a mapio nhw ymlaen i ni heddiw. Na, dwi wedi siarad lot yna, os rwy'n eisiau pigo lan lle dwi wedi gafloch. Aaron, ti eisiau dod mewn? Ie. Dwi'n siŵr os mae fe. Ie. Wel, ie, beth sy'n anodd wrth gwrs yw um, sut chi'n darllen Israel fan hyn. So, a i sôn am pobl fyw mae e, hynny yw yr Israel uh, newydd, te, y, pob, y, y, y, y genedl newydd dewisiedig am fyw, neu ydy'n sôn am y genedl wleidyddol Israel, newn ni ddweud. Um, a dyna lle mae'n anodd falle cymhwyso uh, uh, mm. fel uh, yn union. Ond be byddwn ni'n dweud, regardless o lle chi'n sefyll ar hwnna, ydy yn sicr mae Dyw yn gallu gweithio ar lefel cenhadol mewn gwlad. Felly, um, fel mae wedi'i wneud yng Nghymru yn y gorffennol, wrth gwrs. A fi'n credu dyle hwnna just kind of roi anogaeth i ni. Be, be bynnag ydy ein safbwynt ni a'r pennau ni'n credu bod e'n siarad am Israel ei hunan uh, fel y wlad neu y bobl newydd yna mewn achub. Uh, mae Dyw yn gallu gwneud pethau ar lefel anferth, ond mae'n ei popeth yn ei, yn ei ffordd fe yn ôl ei wyllus e. So fi'n gwybod diwna ddim rili really ateb y cwestiwn, ond ie. Yeah, O'n i'n meddwl am hwn, a meddwl so beth yw Israel yn, yn y sens yma. E, efe just um, sôn am Kendall fel pobl dew ma fe, ac oedd wedi gwneud i fi meddwl nôl i um, penod cyntaf ni ar Jona. Achos wrth gwrs, fyna mae Nineveh yn cael ei alw i edifarhau, a mae Dyw yn hmm. trigyrhau wrth Nineveh, a dyw hwnna ddim yn Israel. Chymod? So, so mae yna elfen, mae yna enghraifft arall o, o genedl fyna. yn gorfod edifarhau a mm. Dyw yn, yn maddau um, mm. iddyn nhw. So, o'n i'n meddwl trwy hwn. Fi'n credu mae yna lle fel Cresnogion yn ein gwlad ni. Dyma lle ydyn ni. Dyma lle mae Dyw wedi roi ni. Mae yna le i ni edrych ar ein cenedl ni a galw mas gormes yn ein cenedl ni, galw mas um, gorthrymder yn ein um, cenedl ni. Fi'n credu mae yna ma na lle i wneud hynny. Dwi ddim yn credu fel Cwsnogon dys ni'n wneud hynny heb fod yn goleini yn ein cymunedau ni. Chymod, ni ddim eisiau bod yn pobl sy'n, uh, excuse me, uh, cwyno pob tro mae rhywbeth yn mynd uh, o'i le. Ni eisiau bod nhw'n halen a goleini Uh, hefyd, ac felly gael dynyddion llais ni galw mas y gorthrymder. A fi yn credu hefyd, um, fi credu un peth sy'n sy, feiredd iawn yw bod misio ni eiriol dros ein cenedl ni. Um, a dwi'n dwi, dwi cyfadde, dwi ddim yn dda iawn at, at wneud hynny. Na i wedi a diwn wedi, um, wedi dod um, i Gymru, ond na i ddim mynd i lot mwy o, o fanyl. Dwi'n credu mae'n lle falle i ni um, yn ein gweddiau ni eiriol, a, a ddim jyst yn ein gweddiau, falle cael amser penodol o weddi lle dyn ni'n eiriol dros ein gwlad. Ar diwedd y dydd, ni yw pobl dew yng Nghymru, dwi ddim yn sôn am y pedwar ohono ni, ni'n credu bod pobl eraill yn Gristnogion uh, hefyd, uh, ond ni yw pobl dew yng Nghymru. Os dyn ni ddim yn mynd i eiriol dros Cymru, pwy sydd Mm. Pwy sydd mynd i, chymod? Mm. A fi'n credu ma yna lle um, i ni galw mas um, anghyfiawnder ac i ni hefyd bod ar ein gliniau ac ar ein dagre dros mm. ein, dros ein gwlad. Uh, Cori, yeah. ti sy'n cael y yeah. gair olaf. O, sori, Aaron, o ti'n mynd i wedi... O'n i just yn mynd i ychwanegu, o'n i just yn yngweddi uh, disil, uh, ddo, well, na, disil, um, o'n i'n siarad am uh, Moses yn Exodus 34, maen nhw'n cael yr deg o'r chymyn eto ar ôl iddyn nhw dorri nhw, os chi'n cofio. A mae, mae yn, yn, dod ger bron Duw, uh, yn ymgrymu uh, ger bron Duw ac yn addoli Duw, a mae'n dweud, um, os cefais i yn awr ffafr yn dolwg o arglwydd, boed i ti fynd gyda ni, er bod y bobl yn war galed, madde ein gwrthryfel a'n pechod, a chymmer ni yn etifeddiaeth. Fe fi jyst yn meddwl, Mae hwnna'n weddi mor gret i ni weddio dros ein pobl ni. Um, just i'r arglwydd, uh, yeah, roi ffa, gobeithio bod ei ffafr e ar, arno ni, ond gobeithio ar ein pobl ni hefyd, a bydd e'n madde i'n pobl ni, fel y ti'n dweud. Yeah. Yeah. yeah. Mm. yeah.
Diolch. Corey, neu di orffen y cwestiwn yma um, i ni. Ie, dwi'n me- dwi'n meddwl ma- m- mae'n cwestiwn dwi 'di bod yn meddwl am lot yy ers i'r feirws dod ac o- ers i'r feirws dwi'n meddwl pwyntio allan anghyfiawnder yym yn yn cenedlaethau o- o- ar draws y byd, nid jyst yn un ni hefyd. Ond yym o o ran yr addewidion yy a pwy sy'n cael yym d- dal ar addewidion Duw yym ma' ma' rhaid i fi ddeud hyn yn Saesneg, dwi'm yn gwybod yn Gymraeg ond dwi'n meddwl, um, ail Corinthiaid, dau Corinthiaid, mae, mae Paul yn dweud, all of God's promises find their yes in Christ. Felly dwi'n gallu dweud, gallen ni fel Cresnogion o leia, dal hyn fel gweddi ni, uh, ac hefyd dal ar addewid dy bydd yn achub ni a ddi wrth canlyniadau ein cymweddau. Ac felly, dwi'n cytuno efo beth ti'n dweud, Derek, gallen ni a mae yna alwad arnom ni i galw i gweddio dros ein um, pobl sydd yn, yn ein harwain, ond hefyd, ia, galw allan am cyfiawnder, ble mae yna anghyfiawnder, ac uh, bod yn ymwybodol o beth sy'n digwydd yn lleol, a gallu gwneud o'n lleol, ond hmm. hefyd yn cenedlaethol, a jyst bod yn ymwybodol o, o beth sy'n digwydd, yeah. ac ie, yeah, galw am deyrnas dew cael ei sefydlu gan Dave. Yeah. Hefyd. Yeah.
A wedyn, mae ma yna llinell rili really anodd i gerdded does, so ni eisiau edrych ar anghyfiawnder trwy lens cyfiawnder dew, mm. a nid y cyfiawnder um, y syniad yna draw yna neu'r syniad yma draw yn hyn. Fi'n credu bod hwnna'n rhan o'r, o beth yw i fod yn eiddfed yn ôl i effesiad fel eithon ni um, tro diwetha. Diolch. Wel, mae gen i un cwestiwn ar ôl. Um, cwestiwn Aaron. Diolch ti, Aaron. Ie, yeah, so ar gyfer pwy mae'r salm yma? So, um, fe jyst rhywun sydd mewn perthynas gyda Dyw yn barod neu ddim, so fel un gwrandawyr ni, pwy, uh, pwy mae hwn falle yn ar gyfer neu pwy mae'n disgrifio? Ie. Yeah.
Ie, yeah, unrhyw un uh, moyn gwirfoddoli uh, i ddechrau? Wel, dwi'n gyda'r gyda barn arno fe. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, mae'r salm yn un, mae bron o bod yn un addysgiadol. Ydy hwnna'n hmm. ydy hwnna neud synwyr? Sort of, os ydych chi'n cerdded trwy'r salm, mae'n arwain i chi at bwynt lle chi'n rhoi eich ffydd yn yn Iesu Grist. Chymod, ydyn gallech chi dechrau'r salm yn y dyfroedd dyfnion, yn eich pechod heb faddeuant. Chymod, os ydyn ni dechrau'n salm wedi'n argyhoeddi o bechod, neu yn cael ein argyhoeddi yn adnod 2, wedyn, neu adnod 3, wedyn mae adnod 4 yn dod â'r relief yma. Nawr, mae wedi cael ei eirio yn llais un sydd yn credu yn barod, nag yw e. Mm. Chymod, mae hwn yn rhywun sydd wedi galw, a sydd yn disgwyl, a sydd yn trystio ac yn gobeithio yn, yn new. Ond fi'n credu, er mae falle dyna'r llais yn y salm, mae'n i barod i dweud dyna'r llais unigol er bod e'n gynulleidfaol, falle hefyd, er bod yna llais crediniwr yn y salm, Dyw hynna ddim yn golygu bod y salm ddim i'r un sydd yma. Mae hwnna'n wir o'r, or mm. Beibl. Uh, I gyd, dwi'n dweud pethau rili really, um, amlwg um, fan hyn. Ond um, o'n i'n darllen wythnos yma, um, John Bunyan, nath sgwennu taith y pererin, um, dod yn Gristion ar ôl darllen um, y salm yma, nath Wesley dod i sicrwydd ffydd, y peth ola nath y glywed oedd y salm uh, yma. Chymod, um, oedd Martin Luther wrth ei fodd gyda'r gyda salm yma. Oedd rhyw link i John Owen, ond dyn ni ddim angen siarad amdano fe. Um, so, chymod, y pwynt dwi'n neud yw, mae pobl yn eitha enwog yn ein hanes ni. Um, wedi dod yn Grisnogion yn edrych ar y salm yma. So, um, bydde fi'n dweud, mae'r salm yma llawn camau ar sut i ddod at ddiw mm. ac uh, a derbyn ei, ei faddeuant. E. Ni alw, ni droi, ni disgwyl ac um, i ni'n trystio gobeithio am ddiried. So, uh, sorry, dwi wedi mynd i brygethu eto. uh, pwy sy'n eisiau mynd nesaf? Ali, ti'n eisiau adio rhywbeth? Gwna, ie. Um, Dwi'n cofio, probably fel blwyddyn a hanner nôl erbyn hyn, wnaethon ni um, mini cyfres thematig yn Gomer yn edrych ar rhai o um, agweddau o fywyd y Cristion, so wnaethon ni gweddi um, a oedd un sesiwn ar um, addoliad, nath Derek pregethu ar um, beth yw addoliad. A dwi'n, un, dim ond un pwynt dwi'n cofio o hwn, ond, sorry Derek. Un? Um, ond mae e'n really... Point.
uh, yeah, oedd, oedd loads o pwynt yn y bregaeth yna, fe, dwi'n cofio bod loads. um, y pwynt oedd bod ein addoliad ni yn dystiolaeth. Yym a wrth i ni ganu, wrth i ni gyhoeddi'r gwir trwy ein addoliad ni, mae'n dystiolaeth i'r pobl o'n cwmpas ni. Um, dyn ni hefyd yn cofio, wel, pan dyn ni yn addoli, ni'n cyhoeddi'r gwir, dyn ni'n cyhoeddi un hunain. Um, so eto, felly bod wedi gwneud hwn yn rhy cyffredinol, ond in that sense, mm. felly, mae'r salm ar gyfer y ddau, y yeah. crediniwr a'r anghrediniwr. Um, yeah. Achos mae'r ma gwirionedd ar gyfer cyhoeddi i bawb. A'r credinwyr.
Um, Yeah. Ac i'r yeah.
genedl, fel ni wedi bod yn... yn yeah. Yn, yeah. Corey, neu di adio rhywbeth... Uh, Ie, yeah, dwi'n dwi, dwi cytuno be o'ch chi'n dweud. Um, Chymwa, mae cyd-destun uh, wrth dehongli'r Beibl yn pwysig iawn, ond mae ddim yn pob peth. Uh, felly, deud hynny, dwi'n meddwl, yn cyd-destun hyn, mae salm ar gyfer unrhyw un sydd yn ffeindio hunan yn dyfnderau ac mm. yn barod i gweiddi at yr arglwydd, mm. yn barod i derbyn y myddeiant o her mae Dyw yn hael, mae Dyw yn barod i maddau, llawn trugaredd at pawb. Felly, mewn un ystyr, mae'n ma ar gyfer unrhyw un sy'n barod. Ond hefyd, fel, fel o'n i'n sôn o'r blaen, mae yna lefelau mm. iddo. Felly, ond dwi'n credu mae'r som ar gyfer pob lefel yn, yn ein bywydau ni yeah, hefyd, os yeah. da ni'n Christian, ar ein gyfer ni, os da ni ddim, ar ein cyfer ni, os da ni'n edrych ar cyd-destun gwleidyddol, ar ein cyfer ni. Mae'r salm yma yn, yn, yn rili really dda, jyst i helpu ni hmm. gweiddi yeah. uh, at yr arglwydd. Ie, yeah, gret. Mae fel, uh, mae'r sam fel wynunsyn, yn chi'n gwybod, chi'n gwybod. I'n hain i ffwrdd, mae'n ein arall uh, o dan yma. Aaron, cwestiwn ti yma? uh, gei di orffen, neu di, gei di clymu fel lan i ni. O, oh, diolch, ie.
Yeah. Um, yeah, fi credu fel chi wedi gweud, uh, be fi'n meddwl sy'n mor hardd am y salm yw, yn gyntaf, mae ma rhywun yn gallu edrych arno fe fel y salmydd sydd wedi ysgrifennu fe, a be mae'n neud yn bennaf ydy moli Dyw. Mae'n jyst yn hmm. addoli, mae'n addoliad, mae'n Um, mae'n atgoffa i hunan o ole mae wedi dod, uh, lle mae wedi cyrraedd a, a pam, a oherwydd yr arglwydd. Mae hwnna'n fendigedig. Wedyn, chi'n edrych arno fe o safbwynt rhywun falle sydd ddim yn gristion, rhywun sydd fel y Corin dweud yn y dymderoedd, a beth sydd gyda chi yw essentially tystiolaeth rhywun fel oedd Alun yn dweud, sydd yn, yn fendigedig nag yw e, mae'n atgoffa ni actually mor rymus yw tystiolaeth a'r angen yna i ni ddweud dyma lle o'n i, dyma be mae Duw wedi wneud a dyma pwy ydw i nawr yn sgil hynny. A mae hwnna eto just yn fendigedig. Ac yna ni'n gallu edrych arno fe fel cynulleidfa sy'n canu eto mawl, um, ond nid just mawl fel, fel unigolyn. Mae hwnna'n rhywbeth arbennig fel eglwys. I ni'n gyd yn gallu uno yn hyn. Uh, so mae'n mae wir o'n profiad ni gyd, fel o'n i'n sôn, sôn am uh, yn y ffesiau, dyfa, un ffydd yn yr arglwydd Iesu, un bedydd ac yn y blaen. A felly, mae e hefyd yn ein clymu ni fel eglwys. Mae'n gyd, mae wir fel y genedl yma mae e wedi achub. I ni gyd wedi'n hachub yn yr un ffordd sydd eto jyst yn atgoffa ni mor fendigedig yw'r efengil sydd yn uno pobl o bob math, o bob cefndir, sydd o'r un dyfnderoedd yna a wedi'n codi ni i fywyd yng Nghyst. Ie.
Yeah. Hmm. Wel, diolch, guys. Fi'n credu ni wedi trafod y, y sam yma. Mae mor gyfoethog, nag yw e. Um, hmm. fi siŵr falle bydd mwy o gwestiynau gyda chi, neu falle nid neseli cwestiwn syth o'r sam, ond o rhywbeth dyn ni wedi trafod hefyd uh, heno, lle ni fynd yn ehangach, wrth gwrs. Plis, danfonwch eich cwestiynau chi mewn, eich sylwadau chi. Um, ni eisiau clywed nhw. Dwi jyst wrth y modd da'r salm yma, fi wedi dweud y sawl gwaith, ond, on, mae jyst yn enghraifft ffantastig o sut mae'r hen testament am Iesu Grist. Mae, mae Iesu'n dweud, mae'r hen testament i gyd um, amdano fe. Os chi'n darllen Sam 130 heb weld Iesu, um, wel, mae eisiau chi darllen y to. Um, ac actually, gai arog chi ddarllen y to. Um, nawr bod ni wedi trafod e, beth am istedd lawr gyda fe,